Salam mehman doganlar. Eli dilleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Mehman doganlar bugün e, Türkmenistanda Adalat gözleýän bir ildeşimiziň, watandaşymyzyň ýagdaýyny Türkmenistanyň degişli edaralaryna, ýolbaşçylaryna ýetirmek isleýäs. Pudakow Ýazmyrat Orazmyradowiç, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iki ýüz alty A ýigrimi iki on üç salgysynyň ýaşaýjysy. Telefon nomerini aşakda ýazýan, şoň bilen habarlaşar ýaly, degişli jogapkär ýolbaşçylar ýaşaýyş jaý, miras problemasy ba näçe wagtdan bäri adalatyň gözleginde adalaty gözläp, adalatly karar kabul edilmegi üçin Ýüz tutmadyk gapysy, ýüz tutmadyk adamy, jogapkär işgäri, ýolbaşçysy ýok. Ýöne näme üçindir muň bu meselesi çözülenok Türkmenistanda. Ondan mundan soralyp görüldi, iş barýa, direýä, imperator lakamly Balkan welaýatynyň häkimi Atahallyýewa. Ata halypa hiç hili arzyňy, derdiňi ýetirip bolanok, hiç kim kabul edenok. Ol başga planetada ýaşaýan ýaly, hiç hili şu meseläni çözenok we şuňa meňzeş meseleler bilenem gyzyklananok. Onda by Balkan welaýatynyň ýolbaşçylary, siz näme üçin şol kürsüleri, wezipeleri eýeläp otyrsyňyz? Näme üçin? Halkyň şular ýalaky problemalaryny çözüp bermek üçin siz şo wezipelere bellenmediňizmi? Ýa ýöne garant höküminde oturmalymy şo wezipelerde? Eger siz gysga wagtda şu meseläni çözmejek bolsaňyz, onda bu meseläni paýtagta ýetirmeli bolýar. Paýtagta ýetirilse bu mesele, onda şular ýalaky sorag ýüze çykýar. Bu meseläni, ýönekeýje meseläni çözmäge siz ukyply dälmi? Siz ukyply däl bolsaňyz, onda ukypsyz adamy, adamlary kim, haçan bu wezipelere belledi we näçem bir watandaşymyz şulaň ukypsyzlygy sebäpli, geleňsizligi sebäpli, Ykballary pozuldy, kyn ýagdaýda galdy, ýaşaýşy, durmuşy pozuldy. Ine, şu sorag ýüze çykýar. We şu soragyňam jogabyny hökman jogapkärler bermeli bolýar. Indi Balkan welaýatynyň welaýat häkimi Ata Hallyýew Imperator diýdirýän özüne. Sen bular ýaly il içinde özüňe imperator diýdirýän bolsaň. Pudokow Ýazmyrat Orazmyradowiçiň Balkan şäheriniň iki ýüz alty A ýigrimi iki on üç salgysynda ýaşaýan. Miras problemasy bar şuň, ýaşaýyş jaý miras problemasy. Ýönekeýje mesele, Amerikany täzeden açyp oturmaga gerek ýog-a. Bular ýaly özüňe imperator diýdirýän bolsaň, uly iliň içinde, onda sen nämäň imperatory? Olar ýaly imperator bolsaň, olar ýaly krutoý bolsaň, onda çöz-dä şu watandaşymyzyň meselesini. Bir adamyň ykbalyny düzeldiň. sogap gazanyň. By watandaşymyzyň daşary ýurtlarda Türkmenistan watanymyza, halkymyza, il-gün bähbidine garşy bir erbet niýeti zady hiç zady ýok. Indi şu watandaşymyzyň işi bilen gyzyklanjak bolýanlara şeýle bahana görkezilen wagty Bu bir toslama, muň hiç hili asly, subutnamasy hiç zady ýok. Bu watandaşymyz adalat gözleýär, adalatly karar berilmegini isleýär. Pudakow Ýazmyrat Orazmyradowiç Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy. Kakasynyň miras meselesi çözülenok häkim tarapyndan. Bar mesele şu. Muňa başga bahana tapyp, muňa bir töhmet ýöňkemäge zat etmäge-de gerek ýok. Mesele şu, şu meseläni çözýäňizmi, çözeňizokmy? Şu wideony sizden şuny soramak üçin taýýarladyk we gysga wagtda jogabyna garaşýas. Eger siz şu watandaşymyzyň meselesini çözmeseňiz, adalatly ýagdaýda. Onda biz başgaça hereket etmeli bolýarys. Onda biz gaty giň göwrümli bir gepleşik, dokumentalny film diýen ýaly edip, faktlar esasynda hemmäňiziň köwlemeli ýeriňizi köwlemeli bolýarys. Eger siz şony isleýän bolsaňyz, onam biz edibilýäris. Ýöne biz siz ýaly däl, gowulyga garaşma diýip haýbat atyp, Erkek adamy garaşdyryp ýörsüňiz. Gowulyga garaşma. Şumy siziň watandaşyň meselesini çözmek baradaky bar kelläňize gelýän çözgüt? Şumy bar ukyňyz? Öz raýatyňa haýbat atmak, gowulyga garaşma diýip. Erkek adam garaşyp ýör. Haçan şu gowulyga garaşma diýeniňiziň bir netijesi bolarka diýip erkek adamy garaşdyryp ýörsüňiz. Siz watandaşa, raýata hyzmat etmäge borçly, siz meseläni çözmäge borçly. Şoň üçin hem şo wezipelerde otyrsyňyz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ýa şu meseläni we şuňa meňzeş meseleleri çözýäňiz, ýa-da biz ukyply däl diýýäňiz, çözübilemzok diýýäňiz, Eger siz çözülmeýän bolsaňyz, şuňa kelläňiz ukyňyz ýetmeýän bolsa, bi çözüp bereli. Şoňa biz size çözgüt tap bereli. Ahyr bolmajak bolsa-da onda paýtagtdakylara, merkezdäkilere ýüzlenmeli bolýar, halkara guramalaryň üsti bilen halkara ýygnaklarda Haýsam bolsa bir halkara ýygnak duşuşyk bolanda pataladyp Türkmenistanyň resmi ýolbaşçylarynyň öňüne şu mesele yzgiderli ýagdaýda goýulsyn. Siz şuny isleýäňizmi? Balkan welaýatynyň häkimi Krutoý, imperator Ata Kallyýew. Çözýäňmi şu meseläni? Garaşýas. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli sagaman galyň mähriban doganlar. Sag boluň.